Dwi'm yn gwybod os dyna cweit yn wir. Safle'r ddau dîm yn y gynghrair, ond yn amlwg mae Wayne Rooney yn camu fewn i i'r gap mae Ronaldo wedi adael mewn termau goliau ers iddo fo adael. A mae hwnna'n golygu bod Man U wedi mynd nôl i'r nôl i'r frig y tabl? Yndi. Gret. Yndi, a mae'n... Gret Lerpwl. Ie, ie. Tro gyntaf flwyddyn yma, wedyn yym adeg yma mae Man United fel arfer yn dod yn dda ac yy hmm. fel arfer cael rhediad da tan y diwedd, wedyn maen nhw angen, maen nhw angen, ie. Dyna'r unig gêm oedd yn yr uwch gyngrau ddoe, ond um, mi o'n o lot o gemau yn, yng Nghwpan yr FA. Dyma'r rai sy'n sefyll mas i gred, canyn y gred i Gyrdydd. Uh, nath nhw adlu'n hwyr. Do, chydig bach yn lwcus, dwi'n meddwl, ni'n dweud gol Whittingham. Ie. Oedd y sit mewn o'r... Do, sa gol gyda hanner call illa di i wneud y well. Ond dwi'n meddwl poeni yn un apus.

Felly ddim yn gwybod os... Be mae Sven yn neud yn fan 'na ella bod o ryw fath o ddewin ond ia ia cynulliad da i Notts County ca'l ca'l chwara eto. Reading nath drechu Lerpwl a nawr 'di curo Burnley hefyd o'r yy Uwch Gynghrair 'fyd. Ia ella d- i ni Lerpwl chydig teimlo chydig bach well ond yy... Yy ia oce. ...ma' n'w 'di colli... A Leeds yn gadel hi'n hwyr 'fyd yn y gêm 'na erbyn Spurs. Yndi wel Yr ymosodwr yn cael dau gôl arall. Jermaine Beckford, ie. Ia, fydd o'n yym dod â ceiniog y ddau i fewn i Louise Dupus sy'n feddwl. A Chelsea a Ffefrynne, wrth gwrs, yn ennill. Ia, dwi'n meddwl fod nhw fydd ffefrynnau amdan y gwpan. Ambell i dîm arall dal yna, Man City i Arsenal, ond bod Chelsea'n neud yn dda, ac enwedig efo chwaraewyr i ffwr yn yym yn Affrica ar hyn o bryd. Dyn nhw'm Anelka yn camu fewn eto, dyn yym ia.

Dwi me'wl Man U yn dechra ella difaru ca'l gwarad arno fo neu peidio a'i wyr- arwyddo fo. Wedyn yym ond eto ma' 'di ychwanegu g- yym gôls i gêm tymor 'ma do ma' sgorio digon yn nhimad i pan o'dd o yn Manchester United. Ie. Ma' 'di ychwanegu gôls i gêm Manchester City felly ella bod y rhyddid a ma' 'di ca'l wrth symud i Man City ŵan fel ymosodwr y prif ymosodwr yn y tîm wedi ei wella fel chwaraewr de, efo'r hyder yna efo fynd ymlaen a sgorio. Cwestiwn dwys yn y sgript fan hyn, oes 'na gwmwl glas yn cysgodi Manceinion? Nag oes. Nag oes. Ond na, ia, mae o'n lledaenu ella. Yy dyma'r gêm, yym, oes 'na sioc yn gallu digwydd fan'na? Yy yn gallu, o'n i'n gwrando ar y hyfforddwr neu, ia, hyfforddwr Scunthorpe, Nigel Askins... Ia. ...yn siarad, deud, wel,

yn yr ail gêm. Ok, sgôr yn y gêm yma? Yy, Man City 3-1. Waw, ok te. Uh, gêm mlaen am bedwr o gloch pan yma, a wedyn y, y, y, maen nhw'n dewis y tîm ar gyfer y rown nesa. Ond o ran y ffenestr dros glwyddo, to, mae'n dod i ben uh, diwedd mis yma. Sdim lot o symudiadau wedi bod. Na, so, llawer... Maxi Rodriguez i Lerpwl. Yndi, ond yr un enw mwyaf sydd wedi symud oedd ddoe mae Van Nistelrooy wedi mynd, diolch yn Pen Campwr yr Uwch Gynghrair a ma' Van Nistelrooy 'di mynd i Hamburg lle hwnna 'di'r enw mwya ers i symud. So West Ham ar ei ôl am gyfnod yym efo gwdd a Sullivan. A Stoke ia yn sôn am... Do 'dyn yym ia fo 'di'r enw mwya ond ma' son bod Kris Boyd yn mynd i Villa hefyd. Ia a Babel yn falle yn mynd i Birmingham t'mod dibynnu ar y ar y pris. Yndi ond dwi dwi'm yn gweld hynna'n digwydd onast dwi me'wl bod... Ocê Babel i fi ma' chwaraewr